Croeso nôl i chi i fyd rygbi awn ni nesa, ac yma yn y stiwdio, dyfarnwr ifanc sy'n gwneud uh, dipyn o enw i hun uh, ar y funud, a hynny am ei dalent yn amlwg yn dyfarnu, uh, ac hefyd i oedran. Mae e'n 19 oed. Uh, ben Breakspear, croeso ato ni. Uh, diolch am y croeso.
Neis dy weld i, ti'n cadw'n iawn? Ie, yeah, fi'n gyd, diolch.
Dda i fi glywed, felly bach o dy, o dy gefndir di'n achos un o Abercynon i ti'n reiddiol, ynddo? Odw, odw, ie. Yeah. So, cyn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Rhyd-y-waun, yym, es i fan'na tua pump, chwech mlwyddyn, lefel A, TGAU. Fi'n symud ymlaen wedyn i Caerdydd, Prifysgol Caerdydd i neud bach o fferyllfa, a wedyn dechreuad newydd y blwyddyn hyn nawr nawr yn Met Caerdydd yn neud Sports and Exercise Science. So, O, diddorol bach o iawn.
newid. Ie. Felly, pam a sut nes di ddechre dy farnu te? Ie, so pan oeddwn i'n cyn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Rhyd-y-waun, Daeth y cynnig trwy Mister Dai Cambone yn Ysgol Gyfuned y Wains. Oedd yn dyfarnwr uwch gynghrair ei hun ar yr amser. Um, nath e roi cyfle i fi wneud y cwrs, level 1. Um, a dyna beth nes i, fe just trwy tygau. Um, trio cael balans rhwng chwarae a dyfarnu dros trea mlwyddyn, dau mlwyddyn. A wedyn nes i change wedyn, pam Nes i deimlo nes i gar a meddwl ta be, oedran ar fy ochr, wna i roi shot ar hwn, yym, gyda'r cyfleoedd oedd allan gyda yna ar gyfer dyfarnwr ifanc, a gweld sut ath e, a ers 'ny, mae 'di, mae 'di cymryd off. A fel dyfarnwr ifanc, beth yw'r uchafbwynt hyd yn hyn? Beth yw'r gêm gore i ti 'di cael y cyfle i fod yn, yn rhan ohoni? O, fi'n siŵr, e- ers bod yn plentyn bach, a mae lot o pobl mas 'na yn breuddwyd- breuddwydio am blynyddoedd i cael y cyfle i redeg mas 'na neu yn Stadiwm Principality, o dan y do, canu'r anthem, A o'n i'n ddiolchgar i cael y cyfle i wneud 'na. Yym, nôl ym mis Mawrth blwyddyn diwetha', wel, blwyddyn hyn, sori, ges i'r cyfle i wneud AO 5 Cymru Iwerddon yn y Chwe Gwlad dan y to ar y nos Wener. Waw! So, bach o gamp, ond mwynhau 'fyd, ba- bach o profiad. Ie, ond ti'n amlwg yn yn mwynhau dy farn 'ny, ond mae'n gallu bod yn jobyn anodd iawn, yn dydi? O, ydy, ydy, ie. Obviously, mae dynion allan 'na tua d- d- yy dwy waith yr oedran, yy tair maith yr oedran mewn rhai achos. a mynd mas 'na a cymryd reolaeth drostyn nhw a trio setlo mewn i wneud gêm o fe. Mae, mae yn gallu bod tipyn o gamp ar, ar rai o weithiau, ond fel fi'n dweud, fi'n mwynhau, fi'n fi cael yr ymarfer, fi'n cael y profiad a fel na fi'n mwynhau. Fel wyt ti'n gweud, tair gwaith doedron di, pedwar gwaith dy size di. Ie, ti'n iawn, ie.
Ydyn nhw'n gwrando na ti, ti'n bod yn cymryd y, y, yr, yr holl reolau yma ag ati gan bachan ifanc 19 oed? Ie, fi'n credu, wel, mae'r gêm wedi newid nawr, yn hyd yn oed ar, ar y top, mae dyfarnwr yn dod trwy lot mwy ifanc na be, be oedd nhw o'r blaen a fi'n credu bod chwaraewyr wedi cymryd y dylecsoedd yna a'r bod ni, ni sydd yna i wneud, wneud gêm o fe a so nhw'n sy'n gyda'r dylecsoedd wedyn ni gwrando ni a ni'n gweithio fel tîm a dyna'r peth sy'n dda, mae pobl, ni'n gallu cael y parch o pobl sy'n hŷn na ni a gweithio fel tîm a fi'n, mm. dyna beth sy'n rhan o'r, or mwynhad fi'n credu. Ond ti dal mor ifanc a ti dal yn dysgu yn dwyt. Yeah, yeah. Um, ac felly mae yna broses lle ti'n gorfod gwylio'r gêm yn ôl a wedyn dyfarnu dy hun? Ie, so ma' ma' ti'n gwybod, mae ma' lot o pobl yn gweld dyfarnwr fel chwaraewr sy'n neud 80 munud ar dydd Sadwrn a wedyn so fe'n neud dim byd nes yr wythnos nes yr wythnos nesa. Ond pan ni'n neud gêm yn Uwch Gyngre mae ni'n gael review process lle ni'n mynd trwy'r gêm, ffeindio pethe sy'n gallu gwella arno, pethe ni'n neud yn anghywir mewn rhai achosion a pethe ni'n neud yn dda. A ni'n rhoi rhein at ei gilydd wedyn a cael cael trafodaeth gyda'r boss fel petai neu rhywun sy'n uwch lan a wedyn ni'n ni'n dod i... Os ni'n neud pethe anghywir gweld beth ni'n gallu gwella a mae yn helpu lot. Ie. Ie ond fel datblygiad. Ti 'di ca'l y cyfle nawr i gwrdd â'r dyfarnwr gore'r byd, Nigel Owens. O ydw fi'n gweithio yy fi 'di ca'l y cyfle gyda fe i gweithio'n agos 'da fe a mae mae'n yy mae'n pleser gweithio gyda fe mae'n gallu dysgu lot o fe so... Ti 'di gweitho fe o Watch Out?